Минем Сәрә әбием. Әйе, минем әбием дияргә минем хакым бар. Чөнки мин үземне белә башлаганнан бирле күрше әбисе Зәрә әбидән чыкканым да булмады дисәм, ялгыз, ялган булыр иде. Безнең балачактагы өйне бары тик бер тыкрык кына аерып тора иде. Ул кияүгә чыкмаган, ялгыз гына бер үзе яшәп ята иде. Без аны үз әбиебез кебек кабул иттек. Мин гел кунарга керә идем, ул да безне үз баласын яраткан кебек ярата иде. Аның тәмле итеп пешергән кәбестә ашлары, аның тәмлелеге һаман истә. Балыкны, безнең яктагы ташбаш балыгы, кечкенә генә ул, мойва кебегрәк, аңардан да тәмле итеп жарить итүче юк иде, өстенә берничә йомырка сытып җибәрә иде, үзе Балык ашамый, үлгән ул, дия иде. Башыбыздан сыйпап, кочаклап ярата иде. Шукланып тыңламый башласак, әзрәк әрләп тә куя иде. Ачуланмый идек, тыңлаган булабыз да, тагын уйный башлый идек. Абыйсының кызы кунакка килгәч, бөтенләй кызык иде. Кул эшенә көчебез җитә башлагач, әзрәк булыша идек, бәрәңгесен алышырга әти-әни дә булыша иде. Зәрә әбигә ияреп, мунча кереп йөрүләр, халык әйбәт Иде, авылда. Кемнең мунчасы бар, мунча керергә, җылысы, суы бар, мунча керегез, дип дәшә иде. Мунчасы булмаган тирә-күршенең үзләре кереп беткәч, кыш көннәрендә бөтенләй рәхәт. Ә яктысында кайтасың, бөтен тәнең җылынган. Кайткач, Зәрә абыйның чәйләрен эчеп туймаслык Җиләк тәмнәре, хуш ис тарала, бал да чыга. Берничә тәмле конфет белән сыйланып, рәхәтләнеп йокыга таласың. Аның кечкенә генә ызбасы курчак ие кебек. Яртысын зур бер мич алып тора. Почмак такта белән тотып алынган. Түргә узып йөри торган ишек урыны матур чыршау белән кырып куелган. Түрдә өч тәрәзә, тәрәз төпләре матур гөлләр белән тулган. Йоклар өчен зур бер киң агач кровать, тамбурдан кергәч тә уң якта. Ә почмакны бүлгән такта стена кырында сандык, сандык өстендә матур итеп иеп куелган юрган-мендәрләр, алар өстенә ябып куелган ап-ак челтәр, ә почмакта тәрәз ян, аның янәшә тактадан ясалган сәке. Аны, анда утырып чәй дә эчәсең, кунак тактаңны Кунак тактаңны куеп токмач кисәсең, күп төрле эш башкарасың. Өстәл кебек янәшәсендә стенада киштә шкаф, табак-савытлар тора. Әле Зәрә әбинең мондый һава суыткычы да бар иде. Мунтный һава суыткычы да бар иде. Ике стена арасындагы мүкне йолкып алган. Аның урынына чүпрәк тыгып куя. Аш пешергәндә һава беткәндә ачып куя иде. Элек форточка булмаган, күрәсең. Кичке төннәрдә мич кырында керосинны лампа куя торган уелма бар, өске өске урта бер җирендә. Шул лампаның яктылыгы астында кичке аш ашаулар, кич кич утырулар матур әкияттәге сымак кына калдылар. Иркәләнеп кенә эч, әбиемнәр белән яшәп ятканда, көтмәгәндә, салкын тидереп үпкәсенә, яз көне иләнгән сарык тиреләре, чайкаган бәкедә яз кояшы кыздырып тора, кызып китеп, пуфайкасын салып, шуннан тирләгән килеш бик каты салкын тидергән. Берничә айдан, алтын көз аенда, матур дөньяларны калдырып, 60 яшенә дә җитмичә, дөнья мәшәкатьләре белән саубуллашып китеп барды.

Икән дөнья. Сеңлемнең, Дускынаемның әнисе, күмәчләр пешереп димче булып, ул шундый матур сөйли иде, аның сөйләвеннән бөтен дөньяңны онытасың да китәсең. Йөргән икән бабай га. Зәрә әбине димләгән, ялгыз яшәгенчә йиңне яңартырга да уйлагансың, бура алып куйган иде, без анда бура эчендә кай-кай уйнап арып беткән идек. Яфаланып ятма. Алты почмаклы Е, үзе уңган, акыллы, рәхәттә яшәрсең, дип тәки ризалатканнар Зәрә әбиемне. Дөресен генә әйткәндә, мин бу хәбәргә киенмәдем дә, шатлана да алмадым. Миңа бик авыр булды. Бабайларга барсак, үз әбиемне эзлим. Әнинең елаганын күргәч, авыр була иде. Үзебезгә кайткач, Зәрә әбине эзлим. Зәрә әбинең өенә шуып керә идем дә, ишектә йозак, каршы алучы юк. Йөрәгем нишләргә дә белмәде. Күнектем бугай. Безне яратып кабул итте Зәрә әбием. Ятимлек сизмәдек. Бабам белән егерме ике ел бергә яшәделәр. Зарланмады. Абыемның балаларын үз баласын яраткан кебек карап үстереште. Үзебезнең, безнең әби, диделәр оныклары.